Il-bima. Kull meta jitla' fuq il-bejt, missieri kien dejjem jieqaf iħares lejn il-ġinien. Mhux lejn il-ġinien ċkejken tagħna. Imma lejn ġinien daqs baħar li kien imiss matana. Ġinien abbandunat, mimli ħaxix, mogħla erba' piedi u miżgħud bil-bottijiet u l-kaxxi u l-platti mkissrin li kienu jixħtu ġo fih il-ġirien. Skont missieri snin ilu dak il-ġnien kien jagħmel mal-palazzi l-kbir tal-pjazza. Iżda jingħad li kienet inqalgħet xi tilwima bejn is-sid u l-kerrej u s-sid ħa l-ġnien lura f'idejh u għalaqlu l-aċċess min-naħa tal-palazz. Kont tista' tidħol għalih biss minn bieb ċkejken kien jagħti għall-isqaq ta' wara. Fi qasir żmien kemm il-ġnien kif ukoll il-palazz sfaw mitluqin u minsijin minn kulħadd. Ħlief minn missieri. Xi darba, dak il-ġnien qagħadt nixtrih, kien itenni missieri kull met jitla' fuq il-bejt, u jieqaf jitpaxxa b'dik il-medda żdingar, u nibdlu f'ġenna tal-art. Dak iż-żmien ma kellix aktar minn seba' snin, u kliem missieri kont inqisu bħala silta minn ħrafa. Kull meta f'lilieli sħan ta' Awwissu konna lkoll nitolgħu għall-arja fuq il-bejt, missieri kien dejjem jirrakkuntali l-istejjer dwar il-ħlejjaq strambi li jgħixu f'dak il-ġnien mudlam. Il-farfettel il-vjola li kien jittajjar fil-baxx u jqattar id-demm. Iċ-ċawla l-kattiva li kienet tbejjet ġo s-siġra l-kbira taż-żebbuġ. Il-bebbux jixgħel li kien joħroġ jippassiġġa f'qamar kwinta. Imma l-aktar storja li kienet togħġobni u tkexkixni kienek dik dwar il-bhima selvaġġa li tieħu ħafna suriet u li ħadd qatt ma ra, imma li l-ġirien kienu jilmħu l-ħurrieq jinferaq waqt li tkun għaddejja tlebbet minn ġo nofsu. U binhar, erħieli nitla' fuq il-bejt, ninħeba wara l-opra morta u noqgħod innemmes u ngħasses lill-ġinien tal-palazz bit-tama li nilmaħ xi wieħed minn dawn il-ħlejjaq li missieri kien midħla tagħhom sewwa. Darba waħda, is-Sibt filgħodu, ġew id-dar tagħna żewġ bennejja mgħobbijin bil-għodod u bdew jiftħu bieb ċkejken mill-ġardina tagħna għall-ġnien il-kbir. Il-ħolma ta' Missier kienet seħħet. Kien irnexxielu jixtri dak il-ġnien. Jew jieħdu b'ċens, ma niftakarx sewwa. U dakinhar bdiet l-avventura. Qatt ma ninsa l-ewwel darba li rfisna ġo dak il-ġinien. Konna biss jiena, missieri u ħija l-kbir li dik il-ħabta diġà kellu dsatax-il sena. La kienu jidhru passaġġi, la mogħdijiet. Kollox ġungla ta' friegħi uliedna u xtil tal-passjoni, larinġ tal-bakkaljaw immuffat, U siġar tan-nasp u taċ-ċiċru, kollha bil-għatx u magħkusin, iħarsu lejna suspettużi u jagħtuna l-gambetti. Minn ġo nofs troqal il-lux, il-maħniet tawlu parajnejn bla ħabba u moppa xuxa nnuklata. U skoprejna li xi darba kien hemm vaska. Missiera qaċċat iz-zkuk tal-lellux u minuta wara tfaċċa minn ġo nofshom anġlu mbaċċaġ riekeb fuq bronja daqsiex Bi tbissima togħma ta' ħassu moffa. Missieri kien waqaf iħares lejh. Mbagħad ġarrah ħarstu lejn il-ġungla kollha u meta taħt l-ilsien smartu jgħid, Tibżax. Nimmansawha għal dil-bhima selvaġġa. Nimmansawha u nġibuha tiekol minn idejna.